Fil-klassi jkollna ħafna sħana, xi noħroġ barra fil-kurutur, nibda nibża' l-ħajja qabad nirjieħ bil-kesħa li jkun hemm. Illum nafu li l-irjieħat huma kkawżati minn virus. Jiġifieri biex inti timrad b'riħ trid tkun ħdejn xi ħadd li fil-verità kellu virus. Jista' jkun li għandna din l-idea illa li fix-xitwa ġeneralment biex insaħħnu d-djar tagħna kemm jista' jkun inżommu l-għeluq. Ovvjament insaħħnu, il-kamra tisħon u dak li jkun meta joħroġ minn għalih li jkun qabdu riħ għax ħareġ mill-misħan għal bard. Ma fil-fatt biex wieħed jimra trid ikun ħdej xi ħadd li fil-fatt kellu riħ. Kif smajna riħ jiġi kkawżat minn virus. Dan il-virus jittieħed meta xi ħadd ħdejk li jkollu dan il-virus jagħtas, jisgħol jew jitkellem. Anke jekk immissu ma' din il-persuna, jista' jkun li l-virus jinxtered.
Huwa faċli li l-virus jinxtered. Meta wieħed ikun marid, ikun qed jieħu n-nifsijiet li fihom dan il-virus, u ovvjament jekk aħna nieħdu n-nifs tagħna viċin ta' xi ħadd li jkun eh, infettat, Hemm ċans li jekk ma nkunx iltqajna ma' dal-virus qabel f'ħajjitna, jiġifieri nkunu protetti minnu għax diġà ħadnih qabel, hemm ċans li did-darba jaqbdna eżattament dan l-istess riħ. Importanti li jekk nafu li xi ħadd huwa marid, nippruvaw nevitaw li noqogħdu fil-viċin u kemm jista' jkun nippruvaw dak li jkun nispjegawlu li jrid jekk jista' jkun jilbes maskla, jekk jagħtas u jmiss Il-likwidi ġejjin mill-imnieħer u mill-ħalq jaħsel idejh sew. It is basic hygiene bażikament.
Peress li dan il-virus jinxtered, tfal ta' anqas minn sitt snin huma l-aktar suxxettibbli li jaqbadhom riħ. Kif nistgħu ngħallmu lit-tfal tagħna dwar kif għandhom jipprevenu minn dan il-virus? Kif ukoll x'għandhom jagħmlu biex huma stess ma jxerrduhx meta jkunu morda?
Ovvjament jiddependi ħafna mill-età tat-tfal tagħna, ovvjament. It-tfal żgħar huwa impossibbli li tispjegalu. Eh, u fil-fatt huma tfal żgħar net li jmorru eh, il-child care u postijiet oħrajn fejn ħajkun hemm tfal eh, fil-viċin ta' xulxin u xaktarx li jkunu morda f'da żminijiet. Però kif it-tfal jitfarfru jkollhom dawk il-4-5 snin se tispjegalhom biex jekk xi ħadd Qed jagħtas, nipprovaw nevitaw, nipprovaw ngħallmuhom jgħallmu jaħslu jdejhom sew, jgħattu ħalqhom meta jisogħlu jew jgħattsu. U kemm jista' jkun jekk jħossuhom morda, jipprova jevitaw illi jmissu lil ħaddieħor jew affarijiet ta' ħaddieħor.
Peress li riħ ikun kawżat minn virus, l-ebda mediċina ma tkun effettiva. Infakkru li l-antibijotiċi jikkumbattu biss infezzjonijiet kawżati minn bakterja. Allura x'nistgħu nagħmlu biex intaffu s-sintomi tal-irjiħat, b'mod partikolari fit-tfal iż-żgħar?
L-iktar ħaġa importanti hu li nużaw il-mediċina paracetamol. Paracetamol hija mediċina li ġġielna nħossuna aħjar, hija mediċina li tniżżel id-deni, jekk dak li jkun ikollu d-deni, Tneħħi l-uġigħ, bħal pereżempju meta jkollok griżmek juġawk jew il-widnejn eh, juġaw. Eh, affarijiet oħra nistgħu nagħmlu li nżommu ruħna sħan, nibsu sew, eh, kemm jista' jkun nużaw sejlajn u saction biex nżommu l-nifsejn natfa, tinsewx li tfal żgħar ma tantx jafu jissoffjaw, jiġifieri rrid nridu ngħinuhom billi użaw sprays tal-ma bil-melħ u wara Inneħħu dak li jkunu sprejajna plus plus il-ħmieġ li jkun hemm qabel. Tikka aktar dwar saħtek. Nafu kemm fiha benefiċċji id-dieta Mediterranja. Jidher li tfal li jiklu ħafna frott, ħxejjex, kif ukoll jikkunsmaw iż-żejt taż-żebbuġa għandhom inqas riskju li jibdew ibatu bl-ADHD. u bi problemi oħra ta' imġiba. Kienu ħafna l-istudji li sabu rabta bejn ix-xaħmijiet omega 3 u l-problemi ta' imġiba. Jidher li ħut bħas-salamun u t-tonn jgħin biex jitbiegħed ir-riskju ta' dan il-kundizzjonijiet. Flimkien mal-ħut, tajjeb li wieħed jinkoraġġixxi l-konsum tal-laħam tat-tjur. Grupp ta' riċerkaturi Amerikani qalu li l-edukazzjoni hija l-qofol ta' kollox, fejn issuġġerew li l-ġenituri jingħataw pariri dwar kif għandhom jippreżentaw din it-tip ta' dieta lil uliedhom. Parir ieħor lill-ġenituri jittratta l-importanza li t-tfal jitrabbew f'rutina ħalli b'hekk ikun aktar faċli li jidraw ikel sustanzjuż. Barra minn hekk jirrakkomandaw li anke fil-ħwienet